Хәерле көн минем подписчикларым, мине карап баручылар һәм дә карарга теләүчеләр. Пожалуйста, без килдек базарга. Әйе, менә базардан алдык без И тезрәк. Әйе. Уптым монда сатыла торган юк. Әйе. Бар уптым сорасын әгәр. Монда бит 610 кабырга грудка тирәләре 560 кабыргасы. Менә без от души Туздырып йөрибез акчаны. Менә әле хәзер базарга чыктым да, үземне таныдылар. Мине карап баручылар, әле мине таныганнар да, ишу базарда тан таныдылар. Менә мин сезне карап барам бит ди. Лайклар куям ди, ашар пешергәннәргә ди. Аннары Күкай алмыйсыңмы дим әйтәм, алам. Алам инде, мине карап баргач, мен әйтәм, лайклар куйгач. Исемен сораган инде. И дип дөрес. Исеме дә, фамилиясе дә действительно ул миңа кереп, гел лайклар куя. И комментарийләр дә яза. Менә шулай иттереп. Кая? Җирдә. Менә шулай иттереп. Бик кызык кына булып китте. Үземне таныгач, оялып та киттем әзрәк. Мин танымасыннар дип, үзем турында бер нәрсә дә артык язмыйм инде. Диңгез буйларында йөреп кайтканнарны да караган. Ансын да әтте үзе. Менә шулай иттереп. Бал алдык, ит алдык. Анары сызгыра торган чәйнегебез сызгыра торганы сыбызгы сыфатылган иде. Ә? Ваши нәрсәдер? Черный ворон. Нәрсәдер ашап утыра инде ансы. Бусы. Әй, мысы саклап утыра инде. Әй, тимәсеннәр дип. Әра хайван аша. Аша. Менә шулай иттереп. Чәйник алдык. И менә монда күгәрченнәргә бүкәне белән әпәйләр ыргытканнар. Әйе. Аны юшәтеп тәргетләнне. Әйе. Шуны әле кимереп-кимереп ашап ята күгәрсеннәр. Менә карагыз әле. Чукып-чукып әйе, кимереп-кимереп. Яра, минем сөйләм режиссерын дөрестә әйтмим инде кайчакны. Сөйлим шулай. Әйе. Менә шулай иттереп. Чәйнекле булдык.

Яра. Менә ит тә 5 кило алдык. 4 кило да 700 дә ничек грамм инде. Әйе. Алсын. Менә Алла бирсә. Ә? Машина юк бит. Каз ите белән кушып пешерербез. Тау битләре белән Алла бирсә. Әйе. Менә ише әле мине бөтен кешегә ошатып шул мине танучы подписчик подписчица карап баручыма әйе и аны туктатып сорап яткан миңа ошатып менә шулай сез түгелме дип менә бит сезне күрдем дип бүген Миләүшә домохозяйка әйтмешли, таный башлар үземне. Ул да шулай, күрә мине таныйлар, күрә мине таныйлар дип. Видеоны карап баручылары, подписчиклар урамдан очратып нителәр инде. Әйтәләр ие. Менә шулай иттереп,
Быел бәйкін ясаган тип моннан җиргән юк. Ә, Менә бу кез яз, ә кыш әйе, кар юк. Кар төшмәгән әле менә. Карагыз әле. Әйе. Минем тыныма каба. Нишләп синең тыныңа каба диләр? Потому что мин бик зур килограммда. Йөздә 16, йөздә 17

Сахарым баштан күбәеп киткән булган. Хәзер инде нормальләште. Берничә көн так, сладкилар ниләр ашамыйчарак тордым да, ашкына ипинне дә әзәйтеп, менә шулай иттереп, алты бөтен уннан дүрткә төште инде. Нормага калды.

Ниләрдә диңгез буйларыннан йөреп кайткач, андагы самолетларда барып бетте стресс дигәндәй куркасың. Әлеге чыканым бар инде самолетта да яшь чакна. Хәзер без минем возраст тоже бар. Возраст бар гына түгел. 67. Менә минем подписчикларым, мине карап баручылар. Карагыз, рәхмәт сезгә караган өчен, ишу карап таныган өчен. Ярый, пока-пока. Сау булып торыгыз. Менә минем матур мужигым кайта. Әйе, әйе. Бер нинди зур эшләрдә эшләмәде, зур эштә эшләп кенә кеше культурный була алмый. Әйе. Гомер буе водитель булып эшләде автобусы. Әйе, всю жизнь. Әйе, кеше йөртте. Пенсиягә чыкканча автобус. Әйе, пенсиягә чыкканча егет чагыннан алып автобусда йөр. Эшкә кереп, менә гомер буе автобусник. 39 ел автобус йөртте. Менә шулай иттереп. Ул минем гармонист, ул минем классташым, ул минем гомер юлдашым булды. Әйе. Менә шулай иттереп. Аллаһ шөкер, 43 ел бергә яшәп ятабыз. Менә балалар үстердек. Оныкларыбыз бар. Менә Аллаһ шөкер, мин бу тормыштан бик канәгать. Әйе. Исәнлек булсын, исәнлекләр инде. Килә дә бетә дә, таң киле. Менә шулай иттереп, мин чилдим дип, дә йөри алсаң, йөрергә кирәк. Йөри алмасаң, да паникага бирелергә ярамый диясе калды. Менә шулай. Ходай биргән чир диясең инде. Бик каттысы булмаса. Менә шулай иттереп, аякларым да йөрми иде әле менә чыкканда. Хәзер язылып китте. йөрим, Аллаһ шөкер. Ярый, күп сөйләдем. Гафу итәрсез. Ярый. Миңа шулай таң. Керегез, лайклар куйгыз, әйе, комментарийлар. Моннан чыгабыз. Анда юл яхшырак. Әйе, ярый. Пока-пока-пока-пока-пока-пока. Пока-пока. О!